Türkmenistanda awtomobil söýüjileriniň her biriniň tanaýan bir ýyldyzy. Ýöne gyzlaram şol adamyň adyny hökman eşitdiler, köpüsi eşitdiler, ýöne kimdigini bilmeselerem. Bul adam, elbetde, Mihael Şumaher. Wideomy görýän ýaşlar belki tanaýan däldir, ýaşlara şul adamy Mihael Şumaheriň kimdigini tanadaýyn. Ýaryşlaryň birinde öz rekordlaryny özi täzeleýän döwürleriň birinde öz garşydaşlaryndan bir grup öňe geçýär we finiş çyzgysyna ýetmän garşydaşlaryna garaşýar. Öz garşydaşlary bir grup täzeden yzyna golaýlanda, garşydaşlarynyň şeýlebir içini ýakyp, şeýle garaşýar finişe ýetmän we bäş-on sekunt galanda yzyndaky ýetip gelýärkä finişe geçip gidýär. Şol ýaly öz garşydaşlaryny izdivasiýa edip ýaryşýan siziň geçjek ýoluňyzy men ýatybam geçýän diýen ýalak hereketleri bilen dünýä taryhynda örän yz goýan bir sürüji. Bu taryh örän gyzykly bolar. Mihael Şumaheriň ömür döredijiliginde şeýle bir hyjuw, şeýle bir bir adama berlen talant hem-de bir gynançly wakalaryň biri bolýar şu taryhda. We men bu zatlary aýdýançam, laýk basmagy, podpisasiýa etmegi hem-de baýdajyga basmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Şu wideomda hiç haçan etmedik bir zadym edýän, wideony sahranit edip skaçaýt edip bolýan ýagdaýa getirýän. Arkaýyn skaçaýt edip öýňüzde oturan ýeriňizden görüp ýa-da tiktok ulanmaýanlara-da paýlaşyp bilersiňiz. Onda men Siz taýar bolsaňyz men wideo dowam edýän. Biziň Ýakyn Ýol priloženiýamyz bar. Ýakyn Ýol kompaniýamyzyň adyndanam her wideomyzy soňuna çenli görenlerde soňunda konkurslar garaşýar. Dogry jogap berme ilkinji bolup dogry jogap berenler Ýakyn Ýol kompaniýamyzyň adyndan uly bolmadyk sowgatlar garaşýar. Mihael Şumaher müň dokuz ýüz altmyş dokuzynjy ýylda ýanwar aýynyň üçünde Germaniýada demirgazyk Reýn welaýatynda dünýä inýär. Kakasy Rolf. Rolf hem binagär, hemem heýkeltaraş. Daşlardan heýkel ýasap satýan eken, hem-de daşlardan bina gurnaýan eken, haýat gurnaýar, öý gurnaýar eken. Garaz, ejesem öý hojalykçy, ejesiniň ady Eliza. Şeýle bir orta gatlakdaky maşgala, garyp bolmadyk maşgala-da dünýä inýär. Şumaher heniz kiçijek wagtynda maşgalasy eýýäm şony bilýär, adrenalini güýçli, şeýle bir energiýasy içine sygmaýan, gije-gündiz ýatmaýan we diňe ylgaşlap ýören çaga. Aktiwny çagalaň biri. Arabajyk sürülýän arabajyklaryny diňe ylga, beýige mündürip, beýikde üstüne münüp, ýene aşak düşüp, karoç, şon ýaly ýykylyp-çürşüp ýören bir çaga dara, gysgaça aýdamyzda. Kiçijek Şumaher ýaňy bir dört ýaşyna gelende, ejesi Eliza kakasyna haýyş edýär, Rolfy haýyş edýär, Çagamyzy şu welaýatdaky awtomobil sportuna beräýeliň. Çagalaň sürýän, şu wagtam karting sürýän, ulam bolsam kiçijek maşynlar, konjik maşynlar häzirem sürýän. Olaram kiçijek konjik maşynlar, şuny çagalar üçin şonda sport bar eken, okuw bar eken. Şoňa beräýiň şuny güýjüni, energiýasyny şoňa sarp etsin diýýä, gowy zat üçin sarp etsin diýýä. Garaz ejesiniň maslahaty bilen kakasy äkidip okuwa ýazdyrýa, ýöne bir ýyldan soň okuw töleglerini töläp bilmeýäler. Onda näme edýär kakasy? Şol okuwa barýar we meň maşynlardan başym çykýar. Men saňa işläp bereýin, sen bolsa meň oglumy mugt okatýar. Gara şol wagtlar şo ýerde şeýle bir ýagdaý bar eken, okuwyň mollumlaryna, okuwyň işgärlerine, işgärleriniň çagalaryna mugt okadyp berýän ekenler şol sportda. Gara şeýlelik bilen kiçilikde sport maşyn maşyn sürmäne başlaýar, kiçijek maşynlar sürmäne başlaýar we Ýaňy bir alty ýaşyna gelende Demirgazyk Reýn welaýatynda geçirilýän çagalar üçin kartik, karting, awtomobil ýaryşynda birinji ýer alýar. Kiçiler üçin ýaňky kiçijek maşyn ýaryşy geçirilýän eken, şonda birinji ýer alýar. Eýýäm, kiçilikden bul alty ýaşyna garamazdan görkezýän tyzlygy, ýagny hödürleýän geçişi ýoly eýýäm on, on iki ýaşlar bilen deň gabat gelýär. Alty ýaşly diýip bolanok, alty ýaşly çagalaryň sürüş diýildigine umuman gabat gerenok sürüş. Şeýlelik bilen birnäçe ýeňiş gazanýar, birinji ýerolýa, üçünji ýerolýa, bäşinji ýerolýa ýöne görkezýän rezultatlary örän uly. Şeýlelik bilen Şumaher on üç-on dört ýaşlaryna gelýär. Şumaher on üç-on dört ýaşlaryna gelende eýýäm döwlet derejesinde ýaryşa gatnaşyp biljek derejesine ýetýär, ýöne ýaşy sebäpli näme bolýar, döwlet derejesinde geçirilýän ýaryşa kabul edilenok. Kakasyna şeýle diýýär, On üç, on dört ýaşly çaga kakasyna şeýle diýýär, Kaka, men döwlet derejesindäki geçirilýän ýaryşda görkezilýän minutdan öň gelýän, häzirem diýýär. Meni şu ýaryşa gatnaşdyraý diýýär. Kakasy oglunyň aýdan sözüni ýykmajak bolup, döwlet derejesinde, Germaniýada döwlet derejesindäki ýaryşa gatnaşdyrjak bolup, ogluny Belgiýa äkidýär we Belgiýada raýatlyk paswrtyny alýar we Belgiýadaky alnan raýatlyk paswrtyny öz ogluny eýýäm on alty ýaşly edip görkezýärler. Şeýlelik bilen Belgiýaň adyndan Germaniýada çykyş edilýär. Germaniýada çykyş eden döwlet derejesindäki ýaryşda on alty ýaşly çagalar ýaryşa gatnaşýar. Indi şu ýerde şeýle bir taryh bar, on alty ýaşynda, özi on dört ýaşynda Döwlet derejesindäki ýaryş geçirilmegine ýaňy bir sagatlar galdy. Eýýäm bir sagat galdy we hemme žurnalistler näme edýär? Sürüjileri wideokamera surata düşüp ýörler, zat edip ýörler. Indi hemme sürüjiler maşynyň içinde otyr. Ýöne Şumaher maşynyň içinde ýok. Kameraçy Şumaheri gözleýär we o näme edýär? Özüniň awtoma maşyn sürmeli eşiginde kaskaly zatly, maşyn sürülýän eşikler bar-a, ýanmaýan eşikler. Şonda futbol oýnap ýör, kiçijekkä çagalar bilen. Elbetde, on dört ýaşly çagalar bilen, özi ýaly deň-duş çagalar bilen futbol oýnap ýör. Kameraçy näme edýär? Seredýär-de, Äý, mundan diýýär, şuda maşyn sürýän ýaryş, döwlet derejesiniň ýaryşy çykasy ýok-laý diýýär, muny kamera-da alanok, hiç zadam edenok, gara şeýlelik bilen başlamaka, şoň suratam ýok. Ýekeje startda uramakalar, bäş minut öňünden, bäş minut öňünden gol salýar. Gol salandan soňam begenýär şol oglan. Begenýär-de ylgap gelýär we özüniň ýaryş gatnaşmaly maşynyna oturýar. Şo ýerde ýekeje suraty bar şoň. Şeýlelik bilen start başlaýar. Gözüňize gelýärmi? Hemme gatnaşyjylar, ýaryşa gatnaşýan on alty ýaşly ulurak oglanlar maşynyň içinde otyrlar, gözüni ýumup göz öňüne getirýärler, men häzir şeýle ýaryşany, şeýle ýaryşany, bulam futbol oýnap ýör we bäş minuty galanda-da gelýär. Näme edýär özem birinji ýer alýar. Birinji ýer alanda soň ýaňky žurnalist prosta şok şok bu zat edýär. Birinji ýer aldy, eline kubok aldy, begendi, hemme kişi surata düşdi, boldy kubogyny kakanyna berýär, ýene täzeden futbol oýnamana gidýär. Şo derejede bir näme diýýär Allah tagallaň beren zady talanty diýen ýaly bir talant-da uly tizlikleri şeýle bir gowy derejede kontrol edebilýär. Garaz, ýaş Mihael Şumaher Öz süriş döwründe döwlet ýaryşynda birinji ýer alandan soň, eýýäm Formula biriň dalaşgärleri bolýar. Formula bira ýetmek üçin Formula bir müň, Formula iki müň, ýene şoňa meňzeş Formula iki ýüz, birnäçe kiçi ýaryşlardan geçip-geçip, iň soňunda iň esasy Formula bir ýaryşyna ýetmeli eken. Ine bu ýerde Formula bir ýaryşyna golaýlady we ykbal muňa gülüp bakdy. Şol wagtlar Formula birde bir ady belli kompaniýalaryň biri Jordan dokuz ýüz on bir komandasy bar, ony tanyşdyraýyn, häzirki Aston Martin komandasy, kompaniýasy. Aston Martin kompaniýasy Jordan dokuz ýüz on bir ady bilen müň dokuz ýüz togsan birinji ýyllarda çykyş edýärdi we Näme bolýar? Formula bir sürüjisi polisiýa bilen içgili ýagdaýda tutulyp hem-de polisiýa bilen urşandygy sebäpli wagtlaýyn göz astyna alynýar. Indi bu ýerde Jordan dokuz ýüz on biriň kompaniýasynyň sürüş wagty golaýlady we bularyň indi sürüjisi ýok. Näme edýärler? Ýaryş sürüjileriň arasynda gözleg geçirýärler we hemme kişi elbetde Mihael Şumaher maslahat berýär. Bular Mihael Şumaheriň ýanyna barýarlar we şeýle diýýär, On ýedi sanak ýol bar eken Formula bir ýaryşlarynda. we indiki geçiriljek ýoluň nämedigini ýatdan bilmeli ekenler sürüjiler ine şo şo ýoly ýatdan bilmeseň sürüp bolanok eken formula bir ýaryşlarynda we Mihail Şumaherden soraýarlar sen geçiriljek ýaryşdan habaryň barmy diýip olam howwa diýýär elbetde habary bar ýöne ýoldan habary ýok ýola girip görmedi. Habaryň barmy diýýär, olam hawa diýýär. Şo ýoly ýatdan bilýäňmi diýýär, olam hawa men ýatdan bilýän diýip jogap berýär. Näme maksat Formula bir ýaryşyna Jordan kompaniýasy komandasy tarapyndan goşulmak. Bilmeýänem bolsa boýun alýar, şeýlelik bilen ýaryş başlaýar. Ýaryş başlaýar, özüniň bilmeýän ýoluna özüniň rekordlaryny goýup başlaýar. Entek bilenok, howply öwrümler edýär, ýoldan çykjak bolýar, awariýa boljak bolýar, garaz örän kynrak düşýär şo ýaryşda gon. Ýöne birinji ýeri alyp bilmeýär, hemä ýoly bilmeýändigi sebäpli, ýoly bilmeýändigi sebäpli maşyny kän köseýär. Şeýlelikde, soňky öwrümlerde birinji orunda barýarka-da, stsipleniýa döwülýär. Scipleniýa bolsa ony skor çalyşmak üçin, skors geçirmek üçin basylýan pedal, şony basmasaň skors geçenok. Muny ýaşlar üçin düşündirýän-ä, ulular elbetde bilýändir. Şeýlelikde scipleniýa döwülýär we ýedinji orunda ýaryşy tamamlaýar. Ýöne şeýle bir zat bolýar, bu ýerde gaýpym has gowy zat bolýar. Aston Martin kompaniýasynyň adyna at goşýar birinji sürüşinde. Näme üçin? Aston Martin şu güne çenli ýedinji orunda gelip görmedi. Ondanam yzdaky orna, Formula bir ýaryşynda iň esasy zat birinji ýere gelmek däl-de, iň esasy zat sürüşde örän gowy hereketleri görkezmek. Garaz, bulam örän gowy hereketleri, çylşyrymly hereketleri görkezýär, uly ballary alýar, ýöne finişi ýedinji bolup tamamlaýar. Garaz, ösüş döwri başlady. Aston Martin kompaniýasynda üç ýyl çykyş edýär. Bir müň dokuz ýüz togsan bäşinji ýyla çenli Aston Martin komandasynda çykyş edýär we muny kim görýär? Angliýada komanda Benetton ady bilen dünýäde iň baý komandalaryň biri Angliýanyň şalarynyň sponsorlyk edýän, sponsirować edýän komandalarynyň biri muny görýär. Komanda Benetton Komanda Benetton Formula bir ýaryşlarynda at gazanan komandalaryň biri şuny görýär we elbetde Aston Martin kompaniýasyna ýüz tutýar. Men iki million dollar hödürleýän diýýär. Iki million dollar hödürleýän maňa sürüjiňizi beriň diýýär. Şeýlelik bilen Aston Martin-dan sürüjini satyn alýarlar. Sürüjiň özüne-de ýyllyk ýigrimi million dollar şertnama gol çekýärler. Togsan dördünji ýylda Benetton komandasynyň ady bilen ilkinji gezek çykyş edýär we dünýä derejesinde dünýä formula ýaryşlarynyň birinjisi bolýar. Formula bir ýaryşlaryna şeýle bir gadaganlar bar. Özüň sürüjäm bolsaň töwrüňdäki sürüjilere howp abandyrmaly däl, howp abandyrsaň açkoň düşýär birinji ýer bolup geläýen ýagdaýyňda-da sen birinji ýer diýip hasap edileňok, ýeriň yza süýşýär. Gardaş şon ýaly bir zat bar eken. Ýöne özüniň, näme, özüniň hytyrlygy bilen şeýle bir zat bar eken, Men birinji gelmesem, senem gelmersiň diýen bir howply hereketleri bar eken, öz garşydaşlaryna örän howp salýan eken we şol sebäplem Mihael Şumaheriň maşynynyň, sürýän maşynynyň töweregine hiç kim gol eläbilmeýän eken. We ýene-de bir ulanýan hytrlygy bar, özünde özünden garşydaş sürüjileri maşyna minmäkä olaryň nerwisi bilen, karoçi, nerwini ataka edýän eken, o nähili, Seň söýgüliňi men plan ýerde gördüm ýa takoý plan zat, seň maşgalaň plan izdiwa adamlary birazjyk fiziski taýdan oýnaýan eken. We beýleki sürüjiler Mihael Şumaheriň aýdan sözi sebäpli normalny ýaryş ýaşap bilmeýän eken. Mihael Şumaher bolsa örän hytyr, köpbilmiş hereketleri bilen birinji italýan eken. Mihael Şumaher şu wagt tanalýan bolsa, Ferrari kompaniýasynyň sürüjisi diýip tanalýar. Köp kişi şeý diýip tanaýar. Indi Ferrari kompaniýasynyň sürüjisi nädip bolýar? Indi bu ýaryşlary gör, ýa dünýä birinjisi boldy Mihael Şumaher we Ferrari, hakykatdan hem Ferrari awtomobillerinde örän uly girdejilere eýe bolan komanda we Ferrari komandasy, kompaniýasy ýaňky komanda Bennettiniň ýanyna barýar we näme teklip berýändir öýdýäňiz? Maňa Mihael Şumaher beriň. Men iň gowy sürüjilerimden iki sanagyny Mihael Şumaheriň ýerine berjek we muň ýerine kyrk million dollar töleg berjek diýýär. Mihael Şumaheri şondan alýany üçin, Mihael Şumaheriň aýlygy däldir bu, ýyllygy däl, prosto şeýle bir töleg hödürleýär Mihael Şumaheri almak üçin. Garaz, şeýlelikde Benetton komandasy, Benetton kompaniýasy dünýä birinjisi boldy, öz maşynlary öz adyny, awtoritetini galdyrdy. Indi Mihael Şumaheri Ferrara tabşyrýar. Şeýlelikde, Ferrari müň dokuz ýüz togsan bäşinji ýylda Ferrariň ady bilen çykyş edip başlaýar, ýöne çykyşlaryna başlamaka bir müň dokuz ýüz togsan bäşinji ýylda Mihael Şumaher öz söwer ýaryna öýlenýär. Gowja maşgala bolýarlar, ýürekden birek-biregi söýýän jübütler öýlenýär. Ine, bu ýerde bir söýgi temasyna geçip oturmadym-da, oňam bir taryhy bar. Nädip duşýar zady? Bir müň dokuz ýüz togsan bäşinji ýyldan iki müňünji ýyla çenli Ferrariň adyndan çykyş edýär, ýöne birinji orun alybilenok. Näme üçin? Her gezek ýaryşda Ferrariniň kemçiliklerini düzedýär. Ferrari şeýle bir ýagdaýa düşüpdir, soňky on ýedi ýylyň içinde hiç hili ýagdaýda gowy rezultat görkezip bilmändir. On ýedi ýylyň içinde Ýöne Mihael Şumaher gelenden soň Ferrari birinji orna geçip bilmedigem bolsa, iki müňünji ýyla çenli Ferrarini adyny, abraýyny arşa göterip başlady. Iki müňünji ýyla çenli Ferrariň maşynlaryny düzedýär. Ferrariň kemçiliklerini, Ferrarida ýaryşyň dowamynda ýüze çykýan problemalaryň ählisini teklip berýär we düzetdirýär. Garaz iki müňünji ýylda Ferrari doly derejede Formula bir ýaryşlaryna taýar ýagdaýda maşyn dizaýn edýär. Elbetde Mihael Şumaheriň teklibi bilen we iki müňünji ýyldan iki müň sekize çenli Formula adin ýaryşlaryny Mihael Şumaher alty gezek dünýä çempionatynda ýeňiji bolýar. Alty gezek ýeňiji dünýä taryhynda beýle bir Tiz wagtyň içinde beýle uly ýeňiş görülmedi. Onda wideoň dogamyna başlamakak sowgat gazanma mümkinçiliginem ýatdan çykarmaly. Biziň wideolarymyzy her gezek biziň wideolarymyzda sowgatlyjak konkurslar bolýar. Bu gezegem Ýakyn ýol kompaniýamyzyň adyndan gapyňyza sowgat barar. Ilkinji bolup dogry jogap bermäni başarsaňyz sorag şeýle, Mihael Şumaheriň geýýän şlemi barada, Ol şlem adaty bir şlem däl. Şol şlem barada iň dogry maglumaty, informasiýany ilkinji bolup dogry jogap bermäni başarana, kommentariýa düz dogry jogap bermäni başarlana Ýakyn ýol kompaniýamyzyň adyndan gapyňyza sowgat barar. We wideonyň dowamyny şeýleräk alyp baryp bileris. Mihael Şumaheriň durmuşy iki müň ondan. aşakda we iki müň onunjy ýyldan ýokarda örän üýtgeşik bir durmuş bolýar. Bu zatlary häzirki wideoda giňişleýin aýdyp oturmak uje wideo gaty uzak bolup gider we indiki wideo biraz başgaça bolar. Şeýle bir zat bolýar, indiki wideoda Mihael Şumaher haýsy futbol klubda oýnandygy barada, Liga Çempionada gatnaşan futbolda Liga Çempionada gatnaşandygy baradaky maglumatlar berler, we näme üçin iki ýyllap awtomobil ýaryşlaryndan Mihael Şumaheriň daşlaşandygy barada. Mihael Şumaher dünýä derejesinde ýaryş awtomobilleriň bir dünýä birinjisi bolup durka öz prawasyny nädip aldyrdy, şonýa bir prikolnyý wakalar. We özüni dünýä derejesinde tanadan hem-de Ferrari kompaniýasyny dünýä derejesinde tanadan bir jogapkärli wezipesini Ferrari komandasyny taşlap haýsy komanda geçişi We Mihael Şumaher gynansak-da, häzir on dört ýyl bäri ýatakda ysmaz ýagdaýda ýaşaýar we bu ýagdaýa, nähili ýagdaýa, nädip bu ýagdaýa gelýändigi baradaky giňişleýin maglumatlar biziň ikinji bölümimizde bolar. Galan bölümlerini bilesiňiz gelýän bolsa, kommentariýada dowam ýazyň. we isleg bildirýänleriň sany köp bolsa, wideonyň ikinji bölümem gelýär. Onda Begnazarow kar sahypasyndan aýrylmaň, biz hemişe siziň hyzmatyňyzda.